Şu bolar 3 distance to. Bu soragymyzda bizden islenýän zat her notdan belek notlara bolan uzaklygyň jemi. Ýagny ýene de şu ortryň üstünden gitsek. 1 2 3

Root Pro bilen ýadaýynda birden bütin notalara uzaklygy tapmak gaty aňsat. Labelleri saplasak, labelleriň jemi distance, total distance berýär. Esasy mesele beýleki notalaryň üçin hasaplamak. Beýleki notalaryň her birinden sallap root seçip, şony hasaplaşyp bileris. Iň kwadrat bolar. Has effektiwni çözüm üçin her edge-iň contribution-yny Hasaplap bileris. Näme diýjek bolýan. Şu nod üçin egerde gaty simple idea bolup biler. Bütün nodlar bilen uzaklygy hasaplanan bolsa diýeli. Bütün nodlar bilen uzaklygy hasaplandy. Ýokarsynda da bolup bilerdi. Diýeli. Bütün nodlar şu uzaklyk hasaplandy. Onda haçanda şu not bir sanly boy bir çagasyna gitjek bolanda Şu çagyny eýtýär diýeýin. Oň saptyrysy bar özüniň. Bilşim ýaly, şu çagyna gidenden soňra saptyrysynyň içindäki notlaryň ýaňky şu aradaky edge geçip barmasy gerekdi. V diýeli, muňa-da C diýeli. we etmek üçin si we arasyndaky edge şu satryň içinden hemme notla ýolda si barmaly ilki soňra we etmek üçin şu aradaky edge geçmeli emma şu adynda täze we üçin hesapladyk kostuna hemmesini üçin kostuna d diýeli indi d niň üstündäki deltany hesaplajak bolýan ýani şeýle bir delta üýtgeýär v den r gidemde Ziden, Reýden ýadaýynda üýtgeşmäni tapjak bolan deňiz üstündäki. Üýtgeşme ilki bilen ýaňky aýtjym ýaly subtripdäki bütün notlar indi si gitjende ýaňky şu aradaky ýajy geçmek gerekli. Bu diýmek näme bolýar? Delta VR yani V'den R'ye çek bilen VC pardon VC ilk başta üýtgeşme minus

Aradaky ýeri seçme bolýar. Ýagny näme diýjek bolýar? Plus bolýar. N sany not bagorsydy. N minus sub C. Ýagny C-niň daşyndaky bütün notlar N minus on berýär. Şularyň hemmesi aradaky edge geçmeli. Ýagny şu edge-iň effekti hasaplajak bolýar. Galan hiç bir ýerde üýtgeşme ýok. Hemmesi gelýär. Öňki ýaly B gelýär ilki. B gelýän uzaklygy hem bilýäris jemini.

Kiçiräk bir ýalňyşlyk bar eken, minus bir bolmalyda. Minus bir goşsam, bäş bolardy. Jogap ber dokuz diýýär. Hä, aslynda bäş dogry. Emma iki aýdan ýadaýynda, onda bäş minus iki bir bolan üçin bir köpetme iki, dört, dört deltam dört bolýar. Deňsine goşýan, o da dokuz bolýar. Aslynda gaty aňsat çözüm bu, diýjek bolan adam. Çözüm ýazaýyn diýsek, pikrimiz bar. Ilki başda her noduň subtipindäki nodlaryň sanyny hesaplamak bolýar. Munuň üçin subtip bir sany array alsak,

Geçme uzaklygyny bolup bilen. Yani şu edge'iň içinde subtree-sinde näçe sany not bar bolsa, şularyň hemmesi bir gitmek üçin şu edge'i geçmeli. Yani her edge'iň contribution'a tapacak näçe effekti bar her edge'iň. Demek, şu taýda adyna hmm, this diýeli. Subtree içinde näçe not bar bolsa, şu not bilen to arasyndaky hökmany ýagdaýda